ke re before mm. peer pressure e tlo rana your future mm -hmm. o ke tebelele pele gore wene mm. wene motho wa mohuta mang mm -hmm. yobo mm. ganyone nna nka se jule mm. kare kare a shu matalane wa reta le na nka tla ka reta ke a kgona go reta mm -mm. ke kgone go eletša mm -mm. a ke tse gore nka kgona go ema pele ga batho mm. ka hlakela mm. ke moka ke ke a qualifya na nna personality ya ke ya ntumela Mm. wa bona Mm. ee go ne e seiše ba ra sekolo a sa ne bohlokwa he o ka re- o ka rea business jwang Mm. ebile batho ba le ba sa go ya sekolong wa bona ba ne go le di-business Mm. ba rile di-short courses Mm. tša business a se a se sekolong te ke sone Ke sa le le di-workshop ba le attend di-workshop ba attend but because one o kwa

wa bona gore nto ke wa wina wa wa o loser la Mm. nke mokana one o theleditše motho o bile le mahlatse Mm. a yona mo theleditše ke mokana o tlogela peer pressure ya rana future ya gago ene yo a o boele fase Mm. wa gola Mm. motho a gola o riang a boboroko ke tlhago o tlo ba le bana Ah, ditloboa o tlo kgwetsa bana ba gago ba go lebeletse wa bona Mm. ba go hloile mm. ga o ba thuše ka goma ko ba swarišitše tlala wa nkga a o ne le role o ntse go tlela mago ga gore lefe tla fang mm. ee ka nako o ba kae batho ba lele ba go forago mm. ke re le ga ba re ba hira o ne o palela ko go no ba gona ka re wa tseba gore go ne ntwanyeng o ne bampišaneng e tlo go palediša gore ya kole cause bo o swerelela gore sekolo a se bohlokwa mm. nna ke re batho ba ba nape ba tielele ka yona goba e ba berekele mm. mara before o dira decision eo mm. checka personality ya gago mm. e mo gore ena a ka dira business mm. mara ka sora le ditamati ja mare koko ke a rekišitše tharošitše ke ranta mm. o ja ke dihlong o tlo rekiša jang ke ra gona batho ba mo diroto ba rekiša dilitšhi mm. ba dia tšhelete jalo mm.

mae okay dilo tsa ke di hlakanya ke berekisitse motlhagatse ile a ka se balele le units e le gore ke thomo bake ka nako ke bake ka nako di-units di be di le so di jile boka botsebotse equation ya go tlo ya go tlo cha-cha muffin ka o tee ke bokae Mm. ke di-graph wa di bona Mm. di buile ke di-function Mm. di go di di ya go honta ke nkana ba go trade o ka se palele ke di-linear function le dintho ke nkana o ne wa tlanya ko analyza grafa ya finance ya go nyokanyoko se ya polynomial iria so ee ga re se ka lahletšana re se ka lahletšana ge se go tsogela bona tša go trade ee trade Mm. sa senyeletše ba bang Mm. ba bangwe modimo wa tseba gore lena wena o tlo bereka go thoma ka eight o fitlha ka five you Mm. belong in a- ka ka officing mm wa bona mm cause ke ka mo ke seo beng sona yeah o o se ka nyaka go ba o tšhabe tšhomi ya go nyaka go ba wene yeah ee ga a tshwanele go nyaka go ba wene santse re a dire tša gagwe le ena Mm. unless e le gore ke coincident e nkana le bjang la sa Ga se fana. mm le partner ee le partnera Mm. if wene wa reta o dira se ngwalela batho dipoemo gona ba di-mc gona gona if nna ke pei ka dikuku Mm. a ke peike ke le di-muffin le dikeke ke se ka nyaka go swana Mm, nako mm. ka re le go sana botse re no se swane le ka mo ntle ga o lebeletse Mm. le le go bela mo tititše a se o ka tšhabe diteng.
motho wa go A nyaka re go sane.
swana nago Mm, motho a mohuto o dangerous ka kudu Ee, o nyaka go ja debiti ya gago ke ra one nna ko ba mang bjalo Ao, a re- a re te checkeng gore ke rena bomang Ka re nnete. tswa kae le di-background tša rena ga bang a re le so na inheritance a re e tsebe Mm-mm. e le a re tseo le re go ke eng re lwe re alwa wa bona Mm. Yeah. gore re be re feleletse re ja Re re wa kae nana, re ne ana re motho tšere- wa tetebala wa bona Mm. o ne batho ba e lego gore ena o itša thoma a recha eighteen years Mm, tšhalete e le ka bankeng mm. e mo emetse e le ntšhi le motlhome ba ka thoma le business nkana o- o swere lefoko le bona Mm, mare wene ke so zero tololo ke re o tlo hlwa ke bana mm. erection erection e ke tlhago and you're going to have kids yo they are going to hate you o tlo kgotlo palo ka gore tsa gongwe ke re ba tshwariša le tlala tlalang pele lena continuang